Үтүө күнүнэн Горнай олохтоохторо, Табаан радио истиҥ истээччилэрэ, Улуу Кыайыы сэттион биэс үбүлүөйдээх сылыгар анаммыт Мытаахтаах уоттаах сэрии сылларын сэгэтэн көрүү биэриини истэргитигэр ыҥырабыт. Өлүөнэ эбэ орто сүүрүгүнэн Эркээни хочотун Архаан Нариттэн Архаа Хаҥалас улууһун биир улахан уонна сүрдээх баай историялаах Мытаах нэһилиэгэ аҕа уустарынан бастакы, иккис, үһүс, төрдүс Мытаах диэн тус-туспа нэһилиэктэргэ арахсан, билиҥҥи Мытаах, Солоҕон, Маалтааны Бэрдьигэстээх нэһилиэктэрин сирдэринэн тайыыра. Сурукка киирэн үйэтитиллибит докумуоннарга уонна тыһыынча сэттис тоҕуһун биэс сыллааҕы Иркутскай губерния Саха сирин Арҕаа Хаҥалас улууһугар ыытыллыбыт бэһис биэрэпиһин түмүгүнэн үөһэ ааттаммыт нэһилиэктэргэ барыта тыһыынча икки сүүс уон аҕыс киһи олороро бэлиэтэммит. Биһиги нэһилиэкпит олус дириҥ историялаах. Бар алааһыгар народнай суруйааччыларбыт РСФСРС Максим Горькай аатынан бириэмийэлэрин лауреаттара Ини-бии Сэмэн Сопрун Даниловтаах СССР народнай худуоһунньуга академик Афанасий Осипов, Саха Республикатын үтүөлээх артыыһа Мария Варламова оҕо саастара ааспыт, оскуола боруогун атыллаабыт олохторун устатыгар сүрэхтэрэ курдаттыы таттарбыт көмүс биһиктэрэ буоларынан республикаҕа киэҥник биллэр. Историяҕа киирбит тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сүүрбэ икки сылларга восстанчество саҕана бандьыыттар диэн ааттааннар, бастакы өрүү өрө туруу кыттыылаахтара борго ыстааптанан күннээн күнэхтээн олорбуттара. Олохтоох баайдар көмөлөрүнэн Ытаах нэһилиэгин бастакы ревкомун Михаил Яковлевы, өрүстэн бойобуой сорудахха тахсыбыт ГПУ сотрудниктарын Алексей Федоровы, Степан Кузьмины, Губревкон сорудаҕын толоро сылдьар Дмитрий Иванову уонна Николай Тараһабы тутан, доппуруостаан, сор хааннарын сордоон муҥнаан бараннар мутаах үрэх тэҥкэтигэр ытыалаан өлөрбүттэрэ биллэр. Ону таһынан Саха сирин Чапаева диэн аатынан номоххо киирбит аатырбыт кыһыл хамандыыр Иван Строд бойобуой походун түмүктээбит историческай миэстэнэн дорҕоонноохтук ааттанар. Сэрии иннинээҕи тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн сыллааҕы көрдөрүүлэринэн Ытаахха түөрт холхуос баара. Урукку иккис эргис нэһилиэгин Ворошилов аатынан, Борго кииннээх Ленин аатынан, Ыарха күөлүгэр Правда, Дьэкимдэҕэ кииннээх Большевик колхозтар, Манна икки сүүс сэттэ уон тоҕус колхоздаах үлэлээбитэ, уол иһиттэн эр киһитэ сүүс сэттэ уон, дьахтара сүүс тоҕус. Сүүс дьуордун тоҕус сылай сүүрбэ биэс гаа сирэ бурдук, икки сылай аҕа уон биэс гааҕа хортуопуй ыһыллыбыта биллэр. Уопсайа үс сүүс тоҕуон түөрт хороҕор муостаах баарыттан ыанара сүүс дьуордун этэ. Сыспай сиэллээх ахсаана биэс сүүс сүүрбэ биэс, табата икки сүүс үс эбит. Улуу сэриигэ кыайыыны уһансыыга биһиги Мытаахпыт нэһилиэгин дьоно, сэргэтэ кимтэн да итэҕэһэ суох кыттыбыттара. Мин мантан сэриигэ барбытым. Кыракый балаҕан дьиэбиттэн. Ыраахха диэритин кэтэһэн, турбута кырдьаҕас мина мин мантан сэриигэ барбытым оскуолам чуораанын хааллара саас буолан чыычаахтаах чараҕым симэммит хатыным аттына Мин манта сэриигэ барбытым. Илиҥҥи саһарҕам тахсыыта. Холкуоһум соноҕо сатынан, суол буорун бурҕатан ааспытым. Мин мантан сэриигэ барбытым. Бар дьонум алгыһын ыламмын, сайыһа хаалбыта чараҥым, будьурхай баттахтаах тыатын. Мин мантан сэриигэ барбытым. Кыракый балаҕан диэбиттэр. Ыраахха диэритин кэтэһэн турбута кырдьаҕас мин аҕам. Нэһилиэкпититтэн кыайыы туһугар турууласпыт буойуттар, тыылга үлэлээбиттэр тустарынан уон сыл сэрии, тыыл, үлэ бэтэрээннэрин сэбиэтин салайбыт, мытаах историятын дириҥник билэр, нэһилиэк олоҕун-дьаһаҕын үгүстүк сырдатар үлэ күүһэ хаһыат общественнай корреспондена Николай Осипов кэпсиирин истиэххэйин Аан дойдуга киһи аймаҕы, атыйахта аймаабыт тыынча тос иккирдэн биир үрдэн биэс сыл ардаҕа сэриигэ биһи нэһилиэкпититтэн сүүс уон икки киһи саа-саадах тутан Германияны утары сэрийэ эһилэспиттэрэ. Хомойуох иһин, түөрт, алта уон түөрт биир дойдулаахтарбыт сэрии хонуутугар ийэ дойдуларын иһин көҥүлүн иһин олохтон толук уйбуттара. Түөрдэн аҕыс буойун фронтан тыыннаар гиллэн кэлэннэр ээлэ олоҕу тутуспуттара, халҕаабыттара, үлэни күүскэ үлэлээннэр ийэ дойдубут оччотоҕу Советскай Союз чэчии хайдытыыр сүту кылааты киллэрсибиттэрэ. Уонтан тахса биир дойдулаахтарбыт үлэ фронугар сылдьыбыттара. Биһиги биир дойдулаахтарбыт Үксүлэрэ уоттаах сэрии бастакы иккис сылларыгар ыҥырылланнар Ийэ дойдубут дьылҕата быһаарытыыр улахан оруолу ылбыттара. Биир дойду аатырбыт сэрии фроннарын бары хайысхаларыгар Москва куорат анныгар, Ленинград куорат блокадатыгар Иннин күөлгэ, Курска тоҕойго, Европа государственнай босхолооһуҥҥа, Берлини ылыыга, Японияны утары сэриигэ кыттыыны ылбыттара. Саха омукка улахан сорулу оҥорбут Имен күөл сэриитигэр тоҕус биир дойдулаах дойдулаахтарбыт сэлэспиттэрэ, хомойуох иһин, сэттэ киһибит Геройдуу өлбүттэрэ икки киһибит Никитин Семен Игнатьевич, Андрей Семен Николаевич тыынна эргиллэн кэлэн бэйэлэрэ олоҕо тутуспуттара. Биһиги биир дойду улаахтарбыт фроҥҥа хорсуннук хорсун быһыыларын иһин уодьанналарынан, мэтэллэринэн наҕарадаламмыттара. Николаев Иннокентий, эн Николаев Николай Иннокентьевич Гонайтан сэриигэ ыҥырыллыбыттартан самый улахан бойобуой наҕараалаах кыһыл знамя улдьаннаах, бытааттан төрүттээх, сэрии кыттыылааҕа, өлүүнү-сүтүүнү көрбүт кыргыһыы хонуутун хонуутугар кыа хаанын тохпут эппиһиэр улахан мындыра этэ. Хаамыга диэн учаастакка Николай Николаев төрөөбүтэ, аҕата Лэгиэнтэй оҕонньор бу саамай сэниэ ыаллартан биирдэстэрэ этэ. Ньукулай тыһыынча тоҕус сүүс сүүрдэн икки сыллаахха көмүс промышленнай үлэлии алданнаабыта. Бу сыл олунньу күрбэ күнүгэр армияҕа Алтантан ыҥырыллыбыта. Байыаннай пехотнай училище үөрэммитэ, взводту ротаны командалаабыта, лейтенант званиелааҕа. Уһулуччу геройствоны оҥорон Кыһыл Знамя орденынан наҕараадаламмыта, Сэрии кэнниттэн Германияҕа салгыы судурсулаабыта. Улуу Кыайыы тоҕус биэс сыллах юбилейигэр кини бээтин актыытын актыытыгар олоҕуран уһарыллыы диэн кинигэ киэҥ аҕаччы киэҥ араҥатыгар үтүө бэлэх болла. Кыыл сулус сылдьаннаахтар Дискорская Моисей Савич Станникаҕа куорат сэриитин кыттыылааҕа Ебелев Петр Андреевич Архангов фроҥҥа сылдьыбыта. Тимофеев Николай Иванович арҕаҕын фроҥҥа күөс сыл сайыласпыта. Аҕа дойду сэриитин икки степеннээх уодьаннарынан Пачхина Егор Николас Сомалийскай уобалас сэриитин кыттыылааҕа, Павла Василий Петрович Европа дойдуну босхолооһун сэриитин кыттыылааҕа, Петров Иннокентий Григорьевич Курскай тоҕой сэриитин кыттыылааҕа албан аат уодьаннаах, хорсунун иһин мэтээллээх. Ону таһынан хорсунун иһин мэтээллэринэн Данила Иван Еремеевич Сталинград куорат сэриитин кыттыылааҕа, Петров Иннокентий Васильевич арҕааҥҥы фроҥҥа һэрлэспитэ, Андрей Семен Николаевич Иммен күн сэриитин кыттыылааҕа, Парфена Егор Евсеевич арҕааҥҥы фроҥҥа уһуннук һэрлэспитэ, ону таһынан Егор Евсеевич Кеннесбери Белини ылыы иһин мэтээллэрдээх. Боевые көллөрүн иһин Восток, Кузьма Николаевич Смоленскай уобалас сэрии таһыгар сэрии кыттылааҕа. Аҕа дойду сэрииттин уодьаннарынан наҕараадаламмыттара. Григорий Дмитрий Михайлович Япония сэриитин кыттылаа иккис степенинэн Никитин Севен Игнатьевич Ильмен Күөл сэриитин кыттылааҕа иккис степен Осипов Кузьма Николаевич Арҕааҥҥы фронт сэдиттэн кыттыылааҕа Паала Апанасьевич Андреевич Япония сэдиттэн кыттыылааҕа Паала Прокопьевич Степанович Япония сэдиттэн кыттыылааҕа Петров Иннокентий Васильевич Арҕааҥҥы фронт сэдиттэн кыттыылааҕа Сэрии бидэмэ тиэн нэһилиэккэ түөх холкуос баара Правда Ленин аатынан Варшела Пасабы холкуостара Төһө даҕаны оччотооҕу кэмҥэ уот уот сут буолбутун иһин, уот үүммэтэҕин иһин биһиги оччотооҕу көлүөнэ дьоннорбут сэрии кыайан э, сэрии эрдэ бүтэрин туһугар кыайыы буолан туһугар хосуннук үлэлээбиттэрэ. Ол түмүгэр нэһилиэк холкуостарын экономията улаханнык агыраабатаҕа, сылгы, таба, ынах ахсаана кыралаан эбиллибитэ, государственнай сакаастар эккэ-үүккэ, окко туолуон хасыйбыттара. Төһө даҕаны эн-том суоҕун иһин, олох ыараханын иһин, онтон сылтаан элбэх оҕо, кырдьаҕас ыарыһах өлбүтүн үрдүнэ атын уустарга курдук маассабайдык хоргуйан өлүү, ыалынан эстии биһи нэһилиэкпитигэр таххыбатаҕа. Бу оччотооҕу холкуоста халталара нэһилиэк салалтата сатабыллаах мындыр салайыыларын түмүгэ этэ. Кинилэргэ биһи көлүөнэ махталбыт улахан. Сэрии кэнниттэн сэрии бириэмэтигэр уонна үлэҕэ-хамнаска үчүгэй көрдөрүллэн иһин Орүөҥҥэ бастакыннан тыһыынча тоҕус үтүө дэһэтэ аллаахха Ворошилов аатынан холкуос бисиэдэлэ Осипов Дебентин Николаевич бочет знаговоднyanынан наҕаараламмыта. Ону таһынан элбэх холкуостаахтар, оччотоох холкуостаахтар ыстаанын төбөлөөх мэтээлинэн наҕаараламмыттара. Һивилиҥҥи эйэлээх кэмҥэ оччотооҕу биһи нэһилиэкпит дьоно-эргэтэ кыайыы туһугар хорсуннук олорон үлэлээн, фроҥҥа сэрэлэһэн ааспыттара билиҥҥи көлүөнэҕэ үтүө холобур буолар уонна биһиги эйэлээх кэмҥэ олорор уонна үлэлиир көлүөнэ кинилэргэ бу эйэлээх улаах албыттарын иһин улахан махталбыт улахан. Һивилиҥҥи кэмҥэ сэрии туоһутунан нэһилиэккэ түөрт тыыл бэтэрээнэ уона уон түөрт сэрии оҕолоро буолаллар иккис аан дойду сэриитигэр немецко-фашистскай халабырдьыттары кыайыы хэттон биэс сыллаах үбүлүөйүн бытаах нэһилиэгин олохтоохторо биир сыалыы туруорунан санаабытын түмэн көрүстүбүт төрөөбүт алаастарыттан тэлэһийэн уоттаах сэриигэ охтубут уонна сэриилэспит буойуннарбытын тыыл бэтэрээннэрин, сэрии оҕолорун санаатыбыт, аҕынныбыт, чиэстээтибит. Ол туһунан сиһилии Мытаах нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыгын солбуйааччыта Евдокия Пахомованы истиэҕим Үтүө күнүнэн Дабаан радио истээччилэрэ, успут олохтоохторо, ыалдьыттара! Эһигини барыгытын кыайыыттан биэс сылынан Мытаах нэһилиэгэ муниципальнай тэрили дьаһалтатын нэһилиэк олохтоохторун ааттарыттан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит. Чуолаан эҕэрдэбитин уонна махта тылларбытын тиэрдэбит биһиги улууспут ытык кырдьаҕастарыгар, сэрии тыыл бэтэрээннэригэр, сэрии оҕолоругар. Өссө да чэгиэн чэбдик сылдьан уһун үйэлэниҥ, чугас дьонноргутугар үтүө сүбэһит буолутуруҥ диэн баҕа санаабытын тиэрдэбит. Кыайыы оттон биэс сылыгар нэһилиэк дьаһалтата актива, общественнаһа, тэрилтэлэр эрдэттэн былааннаах үлэни ыытан кэллибит. Ол курдук, дойдуга өйдөбүнньүк, албан аат, Кыайыы оттон биэс сылларын арыйыы нэһилиэкпитигэр Саллаат Чылгата диэн испиктээһилинэн саҕаламмыта. Бу испиктээкилгэ нэһилиэк олохтоохторо, оскуола үөрэнээччилэрэ көхтөөхтүк кыттыбыттара. испэктээкилэ Дьокуускайдааҕы культура уонна искусство колледжын режиссерскай салаатын үһүс курсун студентката Айталина Кирилловна толорбута. Улуустааҕы Улуу Кыайыы көлүөнэ үрэҕэр фестивальга бэлэмнэнии чэрчитинэн түөлбэлэр кыайдыларыгар концерт-фестиваль ыытыллыбыта. Кэнники икки ыйга дойду үрдүнэн коронавирус дьаҥа туран, үлэбит хайысхатын уларытан, тэрээһиннэрбит барыта дистанционно ыытылла тураллар. Ол курдук, олохтоох музей-галерея бэлэмнээн, Бүтүн дойдуга ыытыллар «Бессмертный полк» ааксыйа актынныбыт. Нэһилиэк тэрилтэлэрэ араас хабааннаах тэрээһиннэр ыыттылар. Сэрии эйэ туһунан хоһооннор, оскуола оҕолоро кылааһынан бэлэмнээбит видеороликтара, Георгиевская лента, Кыайыы түннүгэ ааксыйаларга кыттыы, Кыайыы үөрэтэ олбох тигиитин күрэҕэ, Уоланнар ааҕыллара, Города-герой викторина уонна да атын тэрээһиннэр барыта социальнай ситимнэр нөҥүө ыытылыннылар. Кыайыы күнүн көрсө сэрии оҕотугар юбилейнай мэдээл диэн аакцияҕа нэһилиэк тэрилтэлэрин салайааччылара барытыттан уонна нэһилиэк бэтэрээнин сэбиэтэ харчынан көмөлөһөн уон түөрт нэһилиэк сэриитин оҕотугар ыамыйан тоҕус күнүгэр юбилейнай мэдээллэр тиксэриллинэлэр. Ону таһынан хас биирдии тыыл бэтэрээнигэр сэрии оҕотугар сыһыарыллыбыт тэрилтэлэр бэтэрээннэрин эҕэрдэлээтилэр, сэмэй бэлэхтэри, продуктовай набордары тиксэрдилэр. Нэһилиэкпит Кыайыы болосотугар өрөмүөн үлэлэрэ ыытылыннылар. Ол курдук, памятниктар территорияларын ыраастааһын, кырааскалааһын. Мытаахтан сэриигэ баран баран төннөн кэлбит чорунаҕас киһи аатын-суолун үйэтитэр былааннаах мемориальнай дуоска туруорулунна. Сайын кыйыы болсутугар сүгүрүйүп сүдү ааккытыгар диэн мемориальнай дуоска оҥоһуллара былааннанар. Бу мемориальнай дуоска «Мы наследники Победы» диэн проегынан бүтүн Россиятааҕы агентство ыыппыт грантовай куонкурсугар биэс сүүс тыһыынча холкуобайы ылары иһитиспитэ. Проект ааптардара Софрон Петрович Данилов аатынан Дьиикимдэ орто оскуолатын учууталлара. Бу курдук, төһө даҕаны дьиэҕэ олордорбут, самоизоляцияны тутуһан, тэрээһиннэри социальнай ситимнэр нөҥүө ыыта олоробут. Өссө да сыл бүтүөр диэри элбэх тэрээһиннэри ыытар планнаахпыт Күндү истээччилэр, эһигини барыгытын өрөгөйдөөх Кыайыы күнүнэн Мытах нэһилиэгин аатыттан эҕэрдэлиибин. Кыайыыны уһансыбыт бар дьоммутугар сүгүрүйэбит. Биһиги дьоллоох олохпут туһугар оҕолохторун толук уурбут буойуттарбытыгар, кыайыыны уһансыбыт тыылга хаалбыт үлэһит туруу дьоммутугар, ас-туос олоҕу этэнэн, хаанынан тулуйбут, сэрии сылын оҕолоргор уруй-айхал буоллун, күммүт өрүүтүктүн, күөх халлааммыт ыраас буоллун, сэрии буолбатын, дьоллоох олох туругура турдун! Ана миэмин курдук уол этиҥ эн олоҕу таптыырын эдэркээн саастааххар уот сэриигэ барбытын Эн ыраах Польшаҕа барбытыҥ эн кыргыһыы суолугар будулҕанын быыһыгар сураҕа суох сүппүтүм, онтон ыла хас күһүн аайытын төрөөбүт алааһын үрдүнэн эн ыраас дууһаҕын иҥэрэр, соҕотох кыталык санньыйа эргийэр, эн эмиэ эмин курдук уол этиҥ, эн ийэҕин таптыырыҥ Доҕор кыыска истиҥник саныырын ахтарыҥ, өйдөөҕүн кинини тыыннаахтар, хараастан чуумпуран туруоҕун бу ыраас халлааммыт анныгар, хаһан да уот сэрии буолбатын өрүүтүн, эн эмиэ мин курдук уол этиҥ